Nhar il-Ħamis li ġej, jekk Alla jrid, propju ser jibda il-Konvenzjoni tal-Aħmadija Musulmana proprju f'Londra. Ħdejja għandi lil Atif li jieħu ħsieb l-Aħmadija Musulmana f'Malta. Jikkoordina din il-parti tal-programm tagħna għandi lil sieħbi Edward Torpiano. Ser nitkellmu dwar din il-Konvenzjoni li proprju bla dubju ta' xejn jattendi għaliha l-Kap tal-Aħmadija li huwa l-ħames Kalif Aħna ngħidulu l-Kalif, imma forsi spjegalna aħjar inti. Dan huwa ambaxxatur għall-paċi li qed idur madwar id-dinja biex iwassal il-messaġġ tat-tolleranza li proprju hemm fil-Koran. Imma ħafna mill-bnedmin, il-bniedem jibqa' bniedem u jinterpreta ċertu tagħlim anke fil-Koran b'mod differenti, b'mod politiku. illi mhuwiex l-iskop tal-Ahmadija Musulmana. Atif, insellimlek, grazzi ħafna. Forsi tagħtina fuq fuq eżattament x'ser jiġri f'din il-konvenzjoni li tibda il-Ħamis sa jidhirli t-Tnejn ta' wara, it-Tlieta ta' wara anzi. Nhar il-Ħadd, sa nhar il-Ħadd. Sal-Ħadd ta' wara.
Iva.
Nirringrazzjak l-ewwel nett għall-istedina tiegħek. Il-konvenzjoni se tkun għal tliet ġranet mill-Ġimgħa sal-Ħadd. Dik il-laqgħa bdiet miż-żmien tal-fundatur tal-Komunità Ahmadiyya u qal li f'kull sena niltgħu għal xi ġranet, propju tliet ġranet, tliet ijiem fejn nistgħu niddiskutu xi suġġetti importanti, spiritwali, is-suġġetti li kull bniedem għandu bżonnhom, għax matul is-sena ninsew ħafna affarijiet xi għandna nagħmlu u fuq dawk tliet ġranet nistgħu niddiskutu u nifformaw l-opinjonijiet tagħna u anke to reform ourselves sabiex matul is-sena li ġejja nistgħu insiru l-bnedmin tajbin, nistgħu naħdmu għall-ġid komuni, nistgħu ngħinu lil bnedmin oħra. U nismgħu ħafna taħdiet, diskorsi fuq suġġetti importanti, xi qed jiġri issa madwar id-dinja, x'inhuma s-soluzzjonijiet, kif il-bniedem jista' jsir persuna tajba, persuna li jħobb lil Alla u jservi lill-umanità. U hemm se jkunu tliet ġranet mimlijin ma' diskorsi, ma' diskussjonijiet. Hemm ukoll hemm xi ħaġa sabiħa li hemm se jkunu iktar minn 30 elf ruħ. U minn minn pajjiżi minn madwar id-dinja, iktar minn kważi 80 jew 70 pajjiż. U hemm nistgħu naraw kulturi differenti, il-kuluri differenti tal-bniedem u anke il-lingwi. Hemm se jkun dik il-konvenzjoni se jkun mimli bil-ħajja kollha. U nistgħu nitgħallmu minn ħaddiehor, nistgħu naqsmu dak li aħna nafu, il-kulturi tagħna, it-twemmin tagħna. U dak mhux se jkunu l-membri tal-komunità Aħmadija biss, imma hemm se jkunu ħafna nies li se jiġu mit-twemmin differenti, in-nies li jemmnu fi twemmin madwar id-dinja. U Dik il-laqgħa se tagħti l-opportunità lil nies mit-twemmin differenti, mill-kulturi differenti biex jifhmu u biex ikunu fi post fuq il-bażi tal-umanità.
Il-Multicultural fil-fatt anke meta tagħmlu symposium intom f'Malta, il-kulturi differenti intom temmnu ħafna biha. Per eżempju għadni niftakar darba attendejt għal symposium tagħkom proprju f'waħda mil-lukandi f'Malta fejn għalaq id-diskors proprju l-Isqof ta' Għawdex, l-Eċċellenza Tiegħu Mario Grech. Jiġifieri, jiġifieri, jiġifieri intom, intom miftuħin prattikament għal għan wieħed, li fid-dinja jkun hawn il-paċi, ikun hawn it-tolleranza, ikun hawn l-imħabba. Għax aħna nemmnu li kull bniedem huwa importanti u kull rliġjon għandu xi joffri lill-umanità. U aħna nemmnu li l-reliġjon huwa mhux bażi tal-ġlieda jew tal-konflitti imma il-bażi tal-imħabba, tat-toleranza, tal-armonija u tal-ħabiberija. U aħna ma ngħidux biss imma nipprattikaw dawk il-valuri fejn nistgħu bħala l-umanità kollha nuru u naqsmu dawk dak it-tagħlim li nemmnu fih mal-oħrajn. U jien ngħid dejjem li kull bniedem għandu rwol u kwalitajiet partikulari u jekk aħna rridu biex nitgħallmu xi ħaġa minn ħaddieħor, hemm ħafna biex nitgħallmu, hemm ħafna biex naraw fil-kulturi u fil-reliġjoni differenti. Jiġifieri pereżempju qegħdin ngħidu, qed nifhem sew jien, nagħtu każ inti qed tmexxi f'Malta, l-Aħmadija Musulmana. Jekk aħna qed niċċelebraw il-Milied, intom tagħmlu xi ħaġa li hija simili għal dak li qegħdin jagħmlu l-Maltin. Pereżempju fost oħrajn tmorru tqassmu anke rigali f'djar tal-anzjani. Hux vera? Hekk hekk nagħmlu u anke nibagħtu kartulina lini lill-ħbieb tagħna, niltaqgħu magħhom għax jien bħala persuna reliġjuża dejjem nemmen li l-ġlieda jew l-kunflitti huma mhux soluzzjonijiet għal xi ħaġa. Imma ħbiberija, l-armonija, it-toleranza hija bażi ta' kull hija bażi ta' kull soluzzjoni u jekk nemmnu f'dawk il-valuri nistgħu imorru 'l bogħod mill dik il mill dawk il problemi li issa naraw madwar id dinja għax kull ġuran ġurnata il sitwazzjoni tmur għall agħar. Jekk per eżempju nagħtik eżempju xi qed jiġri illum il ġurnata fil Pakistan, xi qed jiġri fil Iraq, xi qed jiġri fil fis Sirja. Il konflitti kullimkien. Għaliex? Għax in nies huma jifhmu li dak li jemmnu huma jew il-ideology jew it-twemmin tagħhom huwa biss l-oħrajn m'għandhomx biex jitkellmu. Jien nemmen li kull reliġjon u kull bniedem, ħa ngħid kull bniedem għandu dritt biex jemmen xi reliġjon, biex jemmen xi fidi li jrid. U l-Quran Imqaddes ukoll jgħid, biċ-ċar fuq dan is-suġġett u jgħid li m'għandux ikun xi sfurzar fir-reliġjon għax kull bniedem għandu dritt biex jemmen fi xi reliġjon jew iħalli xi reliġjon. M'hemmx kastig, m'hemmx kastig. Iva, jekk Alla jrid biex jagħti l-kastig lil ħadd, dan huwa dritt tiegħu biss. Mhux għall-bnedmin. U anke fil-Quran Imqaddes Alla qal lill-Profeta Qaddis. Forsi, forsi spjegali ftit din, il-kastig, Alla jagħti kastigi? Iva, Alla jagħti kastigi. Pereżempju, hemm xi regoli li huwa huma għall-bnedmin. Hemm xi regoli jew drittijiet li l-bniedem għandu biex jagħti lil Alla. Pereżempju, ħa nittolbu lil Alla, insiru bnedmin ta' Alla. Imma jekk jien inkisser jew nagħmel ħsara lil xi bniedem, hemm kastig nist hemm fid-dinja. Imma jekk. It-tip ta' kastig jiġifieri mil-liġi tan-natura, jekk jiena min jagħti bis-sejf, pereżempju Ġesù darba qal min jagħti bis-sejf bis-sejf imut, jiġifieri dak it-tip ta' kastig għaliex minn natura jien jekk niżra' x-xewk, xewk ħa jikber, jekk nistratta dgħajr, jew inkella għax Alla jien naf jiena weġġajt lilek, allura jiena se taqbadni jaqbadni xi ħaġa, jaqbadni marda, pereżempju. Dak it-tip ta' kastigi qed tirreferi għalihom agħti? Le, se jkunu dak ukoll, imma pereżempju Alla jgħidli fid-dinja, id-dinja hija bħala l-iskola kif jekk nagħtik eżempju. U jekk xi ħadd jagħmel tajjeb fil-iskola jistudja sew, jirba' u jgħaddi mill-eżamijiet. U jekk jagħmel ma jagħmilx tajjeb s, ma jistax jgħaddi mill-eżamini, eżamijiet. Hemm ukoll Alla jrid li l-bnedmin jagħmlu x-xogħol tajjeb, jaħdmu għall-ġid komuni, is, jins, iservu lill-umanità biex jirbħu l-pjaċir ta' Alla. Hemm dawk li jagħmlu ħsara lill-umanità, lil oħrajn. Hemm każ dik, kif inti tgħid bħala mard u Alla jaf kif irid biex jagħti l-kastig lil bniedem. Imma f'Jom il-Ħaqq hemm se jkun kastig partikolari wkoll għal dawk in-nies. U aħna nemmnu li l-ikbar kastig għal bniedem se jkun li Alla jekk ma jħobbx lil ħadd lil xi ħadd, dik se jkun l-iktar kastig lil xi ħadd li Alla ma jridx jħobb lilu. U jekk nirbħu il-pjaċir ta' Alla, dik hija l-ikbar reward li xi ħadd jista' jieħu. Edward, forsi tidħol ftit fid-diskussjoni, forsi tkompli anke dwar dak li smajna s'issa, forsi tkompli ddaħħalna anke fil-fond anke tad-diskussjoni. Għatif, l-ewwel nett nirringrazzjak talli lqajt l-istedina tagħna. U pero Kont qed naħseb, is-Sinti forsi tgħid li ma tistax titfa' l-Iżlamiċi kollha taħt l-istess, kif taqbad tgħid, kappa, forsi. Imma meta r-Russja invadiet l-Afganistan, kienu bi sħab l-Amerika u ċerta Taliban. Mela dawna kienu bi sħab u forsi kienu trejnjati mill-Amerikani, xtraw l-armamenti, sabu l-flus. Kif tispjega allura illi dawk li kienu alleati u bi sħab illum tista' tgħid huma mhux rivali għedewwa? X'inhi r-raġuni illi kien hemm żmien meta l-istess nies li llum huma qegħdin jirrifjutaw ċerta valuri u inti stess semmejt l-inkwiet li hawn bħalissa fid-dinja, d-diżastru li hawn, ma taħsibx inti li reliġjon li qed tippriedka t-tolleranza kif qed tagħmel int u fl-istess ħin araw nies li jispiċċaw bla ras, nies ippersegwitati, jiġifieri ma tantx hemm tolleranza mingħand ċerta nies. Iva, l-ewwel nett irid biex ngħidlek li Allura inti qed tgħidli li intom għalkemm qegħdin membri fl-istess reliġjon, qed tħossok li inti differenti minn dan nies xorta fil-prattika? Iva, għax ir-reliġjon huwa l-istess, imma kif aħna nippratikaw u nispjegaw hemm differenza. Fil-Iżlam hemm ħafna setti differenti. Imma inti qisek qed tgħid li inti allura ħa tkun, jekk jarawk inti mhedded minnhom ukoll tiġi ppersegwitat kieku inti bħalissa qiegħed f'idejhom. Inti, peress li qed tinterpreta l-istess reliġjon b'mod differenti, allura lilek kont tispiċċa wkoll bħal dawk li spiċċaw, fejn naf jiena, maqtula. Hekk kienu jagħmlulek ukoll? Jew għax inti l-istess reliġjon ma'. Le, hekk jista' jkun għax il-problema hija li Dik hija natura tal-bniedem li kull darba meta xi ħadd jgħid xi ħaġa tajba u jekk xi ħadd ma jogħġbux dik il prinċipju irid biex isir edewwa ta' dik il prinċipju. Qed isir madwar id-dinja u qed isir anke magħna wkoll per eżempju għax aħna ngħidu li t-tagħlim Iżlamiku huwa tagħlim tal-paċi u tal-imħabba. Hemm m'hemmx it-tagħlim fil-Quran? Jiena qrajt Quran mhux darba, mhux darbtejn, imma mijiet ta' drabi, darba. U m'hemmx, u qatt ma sibt dawk dak it-tagħlim li ħa jmorru fit-toro u noqtlu l-bnedmin oħrajn għax huma mhuwiex Musulmani. Hemm m'hemmx tagħlim. Imma hemm nies li huma injuranti ħa ngħidlek. Huma ma jafhomx fil-fond it-tagħlim Iżlamiku, imbagħad iridu biex jintrpretaw u jispjegaw it-tagħlim Iżlamiku skont interessi personali tagħhom, skont l-aġendi tagħhom li kif iridu huma. Ġifieri, ġifieri l-Aħmalija Musulmana, qed nifhem sew jiena, qiegħda tipprova tmur lura għat-tagħlim oriġinali tal-Koran? Iva, dik hija l-punt għax U għaliex sar hekk? Ħa ngħidlek ukoll. Għax il-Profeta Qaddis Muħammad, il-fundatur tal-Iżlam, qal li fil-bidu l-Iżlam se jkun reliġjon se jipprattik in-nies se jipprattikaw skont il-oriġini tiegħu, imbagħad in-nies se jinbidlu bil-mod il-mod u fl-aħħar meta l-Musulmani se jmorru 'l bogħod mit-tagħlim oriġinali tal-Iżlam, imbagħad Alla se jibgħat ir-riformatur Il-Messija imwiegħed se jirriforma t-tagħlim Iżlamiku u jġib it-tagħlim lura bħala oriġini tiegħu, fil-oriġini tiegħu. Il-fundatur tal-komunità Ahmadija, meta ġie u iddikjara li huwa il-persuna, huwa r-riformatur ta' dak iż-żmien u se jirriforma t-tagħlim Iżlamiku, imbagħad ħafna Musulmani madwar id-dinja li kienu qabel kienu jgħidu li huwa persuna tajba, Imbagħad saru għeddewwa tiegħu għax dik it-tagħlim kif kien jispjega il-fundatur tagħna ma kienx hemm interess għal dawk in-nies li jispjegaw li jgħidu li hemm ġlieda, li hemm ġiħad, hemm biex iridu biex joqtlu n-nies. Imma għal xi raġuni? Ir-raġuni kien għalihom il-poter biss. Ma jgħidux li aħna qegħdin niġġieldu għall-poter, imma fl-aħħar mill-aħħar il-poter huwa l-bażi tal-kunflitti tagħhom. Aħna qegħdin ngħidu li Iżlam għandna biex nipprattikaw kif ipprattika l-fundatur tal-Iżlam, il-Profeta Qaddis Muħammad. Jekk xi ħadd ma jipprattikax skont il-Profeta, Dan ifisser li ma jipprattikax it-tagħlim tajjeb. U jekk xi ħadd irid, kif inti għedt dwar it-Taliban, jiena ngħid li dak iż-żmien, iva, kien hemm hemm ħafna affarijiet kienu li il-world powers li hemm ħafna drabi juru double standards tagħhom. U dak sar li meta kellhom bżonn Dawk it-Talibani kienu tajbin imma meta ma kellhomx bżonn huma saru ħażin. Dik hija double standard u jekk aħna jridu biex nagħmlu paċi x'imkien, l-eveled għana biex insiru il-bnedmin, il-nies ta' prinċipji sodi. Mhux li jekk għandi bżonn ta' xi xi ħaġa hija tajba, jekk m'għandix bżonn hija ħażina. Però nista' nagħmillek mistoqsija. Dawn, ma nafx xi ssejħilhom, għaqdiet militanti, setgħet, ma nafx xi ssejħilhom inti. Hija impressjonanti, però, għax trid ħafna mijiet ta' eluf ta' miljuni biex tixtri dawk l-armamenti sofistikati. Minn fejn qed jiġu dawn il-flejjes tant kbar? Minn xi mkien qed jiġu. Dik hi l-mistoqsija dejjem jien ngħid li minn fejn. Jista' jkun pajjiżi Għarab oħra illi bil-fomm jikkundannaw l-estremiżmu huma stess qegħdin jiffinanzjawhom imma. Iva, hemm.
Għax minn x'imkien dal-flejjes iridu jiġu. Żgur, żgur. Imma mhux il-pajjiżi l-Għarab. Forsi, ma nafx. Inti tista' tgħidli. Imma jiena m'għandix kif ngħidlek, m'għandix provi biex ngħidlek eżatt, imma kif jidher Dak inti tgħid sew li hemm pajjiżi li għandhom żejt u għandhom flus kbar huma mhux nies kif ngħidu moderati huma estremisti fil-opinjoni tagħhom kif jippratikaw ir-reliġjon dan huwa wkoll huma wkoll estremisti u jagħtu ħafna flus anke fil-Pakistan hemm ħafna organisations li huma reliġjużi u jieħdu ħafna flus, flus kbar minn dawk il-pajużi, pajjiżi l-Għarab għax iridu biex jipponu l-aġenda u l-ideology tagħhom fin-nies kollha. Però allura kif qed tispjega inti, taħseb li dan l-Iżlam militanti, ħa nsejħulu hekk, għax inti xorta parti mill-Iżlam, però m'intix militanti. Le, żgur li le.
Mela, mela dan l-Iżlam militanti għandu l-aġenda illi, taħseb għandu l-aġenda li jipprova jiddomina d-dinja? Iva.
Ċara, ċara li. Jekk mhux dinja, imma d-dinja Iżlamika għandhom fi moħħhom li huma se jkunu fuq kull Musulman, kull pajjiż Musulman, iva għandhom, imma dak mhux biss il-pajjiżi l-Għarab. Hemm world powers li huma pajjiżi tal-Punent li għandhom qawwa, huma wkoll hemm jabbużaw. Hemm abbużi, però ma taħsibx li hemm differenza kbira għaliex kull ħames snin, dejjem jekk l-elezzjoni ssir kif suppost, f'pajjiżi li inti qed taċċenna lihom, ngħidilhom hekk tal-Punent, Jekk il-gvernijiet m'għoġbukx tista' tibdilhom. Għax hemm sistema, kif taqbad tgħid, demokratika. Mentri f'pajjiżi li qegħdin taħt ir-reġim tal-militanti ma jistgħux jivvotaw kull ħames snin u jibdlu. Le, jiena ngħid li n-nies tal-pajjiżi kbar tal-Punent qed jagħtu l-flus ukoll lil dawk il-militanti meta għandhom bżonn kif inti għedt li talibani meta l-Amerika kellu bżonnu. Imma għax tathom qabel ma jfissirx li issa ħa tibqa' tgħinu. Le, dak dak tajjeb, tajjeb, imma meta jiena ngħid li meta xi bniedem jieħu l-armati f'idejh, m'hemmx faċli biex tarmihom. Jekk għandu raġun, jekk għandu l-għaqal biżżejjed, huwa persuna b'għaqal, Imbagħad jista' jifhem u jarmi dawk l-armati imma jekk huma injoranti u ma jridux biex jifhmu li dawk l-armati huma mhux tajbin kif jista' jkun li jħallu? Dak se pereżempju jekk nagħtik eżempju tal-Libja. Kien hemm revoluzzjoni, jien dejjem fil-bidu sal-lum jien dejjem kontra dawk sort of revoluzzjonijiet għax ma jagħtux il-frott tajjeb lill-bniedem. Ir-revoluz, jiena nemmen f'evoluzzjoni, li affarijiet isiru bil-mod il-mod, mhux f'daqqa kullimkien qed jiġu l-armati, pereżempju jekk nagħtik eżempju anke fil-Libja, fejn ġew l-armati? Ma kellhomx dawk l-armati, imma ġew mill-pajjiżi tal-Punent. Għax taw l-armati lil. L-armamenti. L-armamenti lil dawk. li kienu jiġġieldu kontra r-reġġim. Jien kont ngħid u anke illum ngħid li dik ma kinitx is-soluzzjoni t-tajba. Soluzzjoni kienet li huwa aħjar li jien nemmen fih li bil-mod il-mod il l-opinjoni tal-poplu ssir kontra r-reġim u jsiru fil-qawwa u r-reġim isir dgħajjef. Fl-aħħar jirbaħ ir-revoluzzjoni, mhux f'daqqa jiġi r-revoluzzjoni, joqtlu nies, jibbombardjaw il-bini, l-iskejjel, l-isptarijiet, l-ajruport u fl-aħħar il-pajjiż imur lura Mhux sena jew snin, imma sekli. Xi qed jiġri illum il-ġurnata fil-Libja? Is-sitwazzjoni hi ċara. Għalhekk jiena ngħid li kull pajjiż għandhom meta jagħmlu xi ħaġa l-ewwel nett jifhmu sew qabel kollox jiġu madwar il-mejda, jagħmlu id-djalogu, jagħmlu road map tagħhom, x'qed iridu biex jagħmlu għalihom? Għall-poter qed jagħmlu xi ħaġa jew għall-bnedmin, għal kull bniedem, għall-popolazzjoni kollha? Jekk jagħmlu għall-popolazzjoni kollha, fl-aħħar mill-aħħar jien ngħid jistgħu jirbħu imma bl-armamati Ma jistax bil-ġlied, bil-konflitt qatt ma jsir paċi fid-dinja. Il-paċi hija dejjem madwar il-mejda, niddiskutu, nagħmlu id-djalogu, nifhmu, niddiskutu, naqsmu u fl-aħħar nagħmlu xi ngħidu nagħmlu road map, niktbu s-soluzzjonijiet, imbagħad nimxu fuqhom. L-aħħar mistoqsija, u nirringrazzjak tal-mod kif weġibtni għall-mistoqsijiet ta' qabel. L-aħħar mistoqsija min-naħa tiegħi, taħseb illi fir-reliġjon Iżlamika jiena nista' nagħmillek oġġezzjoni forsi, ikkoreġini jekk mhux se nkun preċiż, nista' nagħmillek oġġezzjoni li l-persuni, mhux stmati fuq l-istess livell, bl-istess dinjità. Taħseb li fil-mentalità Iżlamika il-mara hija meqjusa bħala inferjuri għar-raġel? Le. Ma taħsibx li hekk? Il-fatt li mhijiex reliġjon tista' tiżżewweġ iżjed minn persuna waħda ma mhux qed turi li allura mhiex meqjusa bħala ugwali. Ħa ngħidilek, fil-Iżlam il-mara u r-raġel għandhom l-istess dinjità, l-istess drittijiet u jekk ngħidlek il-mara għandha iktar mir-raġel se jkun ngħidlek sew għax il-mara, ir-raġel għandu dak huwa r-responsabbilità tiegħu biex jagħti l-kenn, id-dar, il-libsa u l-ikel għall-mara u għall-familja kollha għat-tfal. Imma l-mara m'għandhiex dik il-responsabilità fuqha. Imma jista' jkollu iżjed minn mara waħda. Imma dak ukoll fl-aħħar mill-aħħar huwa fil, xi ngħidu, fir-rispett għall-mara. Għaliex qed ngħidlek? L-Iżlam ma jgħidx li għandek biex tiżżewweġ iktar mill-mara, iktar minn mara waħda. Jgħid li għandek biex tiżżewweġ mara u jekk għandek bżonn, hemm jista' jkun ħafna bżonnijiet fil-li għandu bżonn il-bniedem, tista' tiżżewweġ iktar minn wieħed, imma jekk ma tistax tagħmel il-ġustizzja bejniethom, imbagħad Għandek tiżżewweġ mal-mara mara waħda biss, mhux iktar jekk m'hemmx ġustizzja. U għaliex ta dik il-permess? Għax kif ħa ngħidlek eżempju ta' t-Tieni Gweraj Dinjija fejn mietu ħafna l-irġiel u baqgħu ħafna nisa,

biex ikkissru il-paċi u d-djar tagħhom, il-familji tagħhom, imma għandkom biex tagħtu d-dinjità lilhom ukoll. U dik fil-aħħar mill-aħħar għad-dinjità tal-mara. Hija dik hija mhux command li biex għandek biex tiżewweġ, hija permezz f'ħafna fil xi ngħidu fiċ-ċirkustanzi importanti hemm xi ċirkustanzi fejn għandek bżonn, imma fil-aħħar mill-aħħar mhux il-command permezz biss. Nista' ngħidlek ħafna eżempji, ħafna nistgħu niddiskutu fid-dettall għaliex Alla ta dik il-permezz. Tajtlek eżempju tat-Tieni Gwerra Dinjija, hemm kien hemm bżonn biex nagħtu d-dinjità, ir-rispett lill-mara u l-irġiel iżewġu iktar minn wieħed. Atif skużani imma diskussjoni interessanti imma l-ħin sfortunatament ma tantx jistenniena u allura jkolli ngħaddi l-mikro forsi niltaqgħu darba oħra wkoll. Jekk Alla jrid fil-futur qrib fil-fatt anke f'dan il-programm Bambù biex imbagħad Atif jgħidilna eżattament kif morna anke fil-konvenzjoni li propju ħa ssir nhar il-Ħamis li ġej. Jiena nawgura lill-Aħmadija Musulmana jiena se nkun preżenti wkoll f'Londra Grazzi anke għal Atif u se jkolli anke l-opportunità illi nintervista ukoll il-Kalif. Hija xi ħaġa illi hija kont nistenna, għalija xi ħaġa kbira. Jiena l-Kalif insegwih ħafna, insegwi ħafna l-kitbiet tiegħu, il-filmati li jkun hemm anke fuq YouTube u għalija huwa unur illi nintervista lil din il-personalità kbira f'paj fid-dinja. Grazzi lil sieħbi Edward, grazzi mill-ġdid lil Latif, grazzi lilkom, grazzi lil Bastian Fava, Luke Galea, Ryan Galea, taħt id-direzzjoni ta' Pawlu Galea, jiena Ivan Bartolo nagħtikom il-lejl it-tajjeb niltaqgħu għada fl-istess ħin fit-tmienja u nofs fejn għada il-Crafts u għada se jkollna esperjenzi ħajjin ta' bnedmin li għaddew minn tbatija u mis-sewwil qiegħ, però ftit ftit reġgħu telgħu u sabu posthom kif kienu fil-passat. Napprezzaw li tkunu magħna sadanittant saħħa il-lejl it-tajjeb.